TikTok, YouTube kod X at, at Chuny Onagi TV Adundo Jaluo.
Ma en duond Onagi.

Ah, Mikai Ivon Ogola mabende en kacha jatelono mar eh, migawone miluongo ni Sawa mabende koro tren kacha mewa nyidendi wakeini mine uh, chutho to mondo mi gibed uh, jogo mong'eyo wechego mag telo koro mgojo wacho ni kwaduogo telo mar ariyo to dhi chako kaachiel kod somo ote magi wan kande kaachiel kod uh, iluongo ni wan gi uh, wan gi Jeno Keyo Press wacho ni uh, ka opogore kod Kisumu bende gini utime e counties mamoko opogore kod Kisumu bende gini utime e counties mamoko kaeto wan gi Ken Ken wacho ni mano female king mwenyewe Uh, wan gi George Abwajo wacho ni nyise otem mule wach mar floka implementation by the county government kaka jagono mantiere e committee mar ward is she satisfied with the value for money mm. hey, uh, uh, Abwajo oketho budho Mm. Eh, but
Chak na gi maja press mowacho ni bende gini utime Kisumu kende koso utime counties mamoko bende. eh, so currently sawa project mm, ne wachake gi Kisumu County Mhm. but wan gi geno ni ka wayudo more support to wanyalo dhi e neighboring counties. Gi sani to ne en mana Kisumu County. Yes. Um, Koro wadhi e wach mar floka ni. Eh, an, an, an awuon an jakom mar um, World Climate Change Planning Committee mar Market Milimani. I'm a Uh-huh. voter in of milimani Market Milimani Ward. Mm. Koro na noyiera kaka jakom mar uh, dong' ing'e ni World Climate Change Planning Committees nokel mondo together with the communities wabed piny to wa prioritize needs mag community as far as climate change is concerned Mhm. then we develop proposals to through flocker flocker is um, financing locally led climate action, climate action. ma en grant to county government michiwo as a grant by the national government but national government yude from world bank as a loan koro nonego bed ni watimo projects mag climate change ma gin locally led uh, satisfaction na ok dang awach ni uh, amor eh, a lot of work needs to be done because ibro yudo ni nitiere projects a few madang wawach ni notimore but koro kang'iyo ni bende en locally led kanye man gi problem mm -hmm. yeah this was supposed to be locally led but king'iyo implementation mare no deviate matin from being locally led then iyudo ka koro projects gi be iyudo ka contractor achiel omi projects moko nyal manage mm -hmm. koro at the end of the day odhi otimo gik mar substandard Iyudo ka kata project mar market milimani osechopo e 90% to ok onyal tiyo, osechung' kachacha. Kidhi Jubilee Market e dhoge ka ibo neno uh, water dispenser, then kidhi Maendeleo City Market bibo yudo uh, the same uh, structure. But law higa ok giti to mago project mag 2023 2024 to wan e 2026 2027 wadwa chiegni donjo 2027 2028 contractor yudo ka nosechul gino ok dhi mbele pok obedo handed over to kata kobedo handed over samoro iyudo kobedo handed over to eh, PMC ok obet piny anane anan ponge chieng' ma contractor osegocho na kang'isa ni Yvonne project ni osechopo kama biuru wabed piny as a, as a, as a nini committee mondo wang'e kaka wanyalo dhi mbele koro uh, gima abwajo penjo no an anya wacho ni wasendiko petitions wasendiko memorandums wasego koko wase dhi gi yo ma constitution omiyowa mondo watim but ng'enyne yudo ka gitemo buok to bok gibuogi but gima ng'e ni ok ok osetimore maber kaka onego bed notimore to gima rach mogik ni wan mano yierwa kaka World Climate Change Planning Committees ok wasebedo meaningfully involved joma osebedo ka involved wa as the WCCPCs en migepe moko mag sirikal but mag sirikal ahinya ahinya chutho chutho pok gimiyo flock obedo locally led koro a lot of uh, work needs to be done a lot of improvements need to be done so that the next phase otime gima the project was intended for koro kanye ma leadership bire mok ni jogi nodoli mo ichamo gimo matin an dola tek chal ni aboja wacho ni idwa ling' ahinya an kidhi e petitions gi memorandums mase submitted basha moro wuotho kidhi e petitions gi memorandums go te mm. ibo yudo nyinga an nochopo kuma koro jogo ok luonga e meeting gi mm -hmm. an ok luonga e meeting mag floka ng'enyne gi sirikal an iluonga gi migepe mok mag sirikal koro wan nosewach nyaka ni wan wago koko wapingo county. but- Iwacho gimoro ni o- o- ok ne en locally led kaka nonego bed ni itime. Tiende Because- ni, eh, mm, Locally le tiende niya, planning bedo gi jo- jo- jopiny. jopiny, Mhm. eh, kosebedo eh, project obiro be jopiny ema timo. For example, idwaro loso, eh, udwaro, nitie projects mag pidho yien, for example. kontrakta mapidho yien ni onego akanyo kuom jopiny donk jopiny nigi tree nurseries monego bed ni manyo grube man gi tree nurseries timiyo mm. tenda to timo mm. inyo ka ginyisi ni ok wanya timo kia nitiere designated jok monego bed ni watiyogo iyudo ka mm, planning nowuondwa ka gima watimo planning ndalo moko but be development partner em noketowa then kori kama koro ifwenyo ni ok en locally led seche ma koro project orumo idwaro tim uh, handover an as the chair ma represent market milimani ward with or without my signature ng'ani ichulo Mhm. iwinja eh, in ipo mana ni tich ikelo ng'at mokiewa kure timo tich ka ok opwodha gini nonego bed ni create employment ne jopiny gini nonego bed ni jopiny time ikele ne gi to gin ma ging'e ing'e ni ka for example nyalenda ne wan gi problem mar floods to gima nitimo kachacha ne en iluongo ni treatment of river mm -hmm. certain river inyane jogi mong'e kuma aorani rach go mogik contractor moa piny moro nono ere kaka odhi understand problem man ka kok okelo jopiny before chak implement project to penj gi ni aora ni ema wawinjo ni clog ga to pidhi e uteu wabed ane uru piny mondo ung'iswa ni ang'o mufil ni kwatimo maber kodu ka un involved umbu kelo manpower to gini nyalo bedo maber don contractor notimo gino to kochopo diere to kidi oblock onge kaka ne gino nyadhi nochopo kuma idwaro ni koro kama odong' otiek manually tangni luong jogi manually nade ka seche mane ichako mane tiyo gi machinery they were not even consulted kapok ichako chal gi kibiro kelo project kamoro tiparo ni in ming'e ni gino jogo dwaro locally led tiende ni idea wuok kuomgi planning wuok kuomgi they are involved in implementation they are involved in oversight ensuring that it has been done according to what their wishes were and it is value for money and it is timely gi 2023 kidwaro hand over 2027 is that justice pesa mare to ne nitie yes osechul osechul koro ere kaka projects mag 2023 wadwaro dhi hand over in 2027 because 2026 ni ok ane uh, eh, Yvonne, ine mipuonjo leadership eh. uh, ere kaka isetemo matek mar neno ne japiny oyudo ratiche ineno e governance ka constitution ochiwo ni ka gimoro in go dissatisfied Inyalo timo letter of inquiry, wasetimo. Inyalo ndiko memorandum gi mufil ni yawa, time uru ma, ne wasendiko. Nyaka petition ma koro i- i threaten, wasetimo. An ok anyal wuok nadhi ting'o oboke ndara ni ati koro aandamana nikech ng'ama onego bed ni timo gima onego bed ni timo asenyiso, an gi evidence naseng'ise to dagi timo. Kanyo koro arite ballot. Because ji paroga ni demand for accountability ocho nyaka bed violent kanyo kochopo kuma violent ok anyal an atemoga social accountability mara obed meaningful all the avenues mag demand for the right thing to be done asetimo gima pok watimo modong' en maybe judicial process or uh, en judicial process or media semochopo koro ing'e ni idwa dhi e media kanyo koro mano level ma koro inyalo inyalo lal inyalo wuok idhi ot to ipo kilal koro advocacy ok ochuno nyaka ibed uh, violent advocacy en gima itimo mos nitie moko muluongo nyaka jogo wasiluongo gi mwabet kodgi piny mm. koro kata mana George Abwajo nyang'isi ni kata en osetemo Mhm. other people mo advocate go wasetemo but nitie level minyalo gike tiwacho ni we have done one two three four and five then we will wait there's a time of reckoning Mhm. yes dipo ni ma ginyalo timo kama nikech ah, ah, mikaya mochung' ne e jakom kanyo iwachoga ni tend mine samoro inyayoga dawe mm, miyo nodonjo ka gigi nosetimore Mm. e o miyo ni odonjo ok ok ochako kodwa ok ochako kodwa to kata mana directors iwilo kanyo samoro uselawo mm, director moro one hour then ka koro wachiegni achieve gimudwa timo tiwilonu uchako gimoro ni afresh udhi chopo mobiro ni en kata petitions Ma- ma- mane mane gima timore e kaunti ka neno Mm.
uselawo ng'ani mu usendiko muse useole whatsapp group then moro mudhi nudhi achieve muneno ka gino cha dhi timore ni hmm. omiye ogole okete koni idhi timo nade oro ok oyot Uh, kwadhi kacha uh, ineno ka penjo moro wacho ni to bende Yvonne dwaro kom mane higa manyien 2027
an pok awacho ni adwaro kom To chal ka gima idwaro gimoro an pok awacho ni adwaro kom moro amora chieng' ma bodwaro kom Mm. abro nyisogi an sani pod am pursuing my um, eh, eh, eh, eh, education ah, mondo achop e level moro Mm. ma ka achung' to ok bi wach ni ng'ane momiyo achopo kuma achopeno bobedo ni achopo kanyo nikech dwarona koro afil ni pod onego atiegra to gi position mantiere godo e migawo mar dreams redefined afil ni ok anyal separate ok anyal mix eh, politics gi tich matimo kanyo tich matimo dreams duong' Mhm. molo madatimo ka an e, e for example kom matin mogik koro gisani pod tich duong' koni

a create ne jochung' nafas ma ginya tiegrego mondo gichung' then jopiny be atiegogi mondo wayiere ng'ama ber berie josiasa ng'enyge gi richo gi te koro watemo wayiero mabet ber mol the worse, the, the better devil at least wayiere the better devil e koro wapuonjo jopiny mondo gi participate giyier ng'ato ma gifil ni nyalo miyogi gima gidwaro mm. yes uh, iwacho gimoro kanyo inactive uh, political violence kacha ka waneno kacha bende counties mag nyanza gi kwachawo gi kisumu kacha ineno ka bende samoro nitiere luoro ni apo nono 2027 kacha wanyalo bedo ka achiel kod koko mm. uh, in kaka achiel kuom jotelo ma bende koro neno ni oganda odak eno makare itimo ang'o neno ni wanyayo lony ma be samoro nyalo bede e yiero

or against your favor mm. kiwacho ni kenya nigi democracy onego ibed ready to accept ni ka ng'ati nene a e, mm -hmm. to bi ema oloyo bi ni be democracy ni apply to them ok ni ka eni ni ema oloyo eka democracy nitie to ka bi olo to ni mano ok democracy democracy means you are able to accept uh, and protect democracy and constitutionalism whether your favorite candidate is the one favored or not. Gima temo wacho en niya, king'iyo gigo duto mamiyo ji gore, de bed ni adier wan joma oluoro uh, the rule of law, dok wagore. Mm, Constitution wa 20 to 10 onyisowa gima onego bed ni timo ka gimoro ok mori. Mhm. Kapo ni ng'at moyier ufil ni ng'ani to ok wadwa. Constitution onyiso gima jopiny nyalo timo mondo ng'ano gol onge to about about protest you know kaka young people were protest protest is a constitutional right peaceful protest is a constitutional right kama koro en impunity en kuma koro udwa ketho gik moko udwa goji udwa nego ji but the adhia to wacho ni ah, wan gini ok morwa is a constitutional right but be young people gike level ma ginyalo express their views in a peaceful manner kanye ma koro ji droga then before uchop e ndara have you explored other various means mm -hmm. mar uh, address grievances because one thing my young people onego learn en ni every grievance Ywak moro amora ma in go, nitiere an institution that should be able to address. Donge inyo ka ng'isi ni wan wan gi issues e floka, mm. but wang'e ga institution mo address. Mm -hmm. Wa, uh, wasebedo kwa address gi to kwa ne change. The constitution kwacho ni koro kanyo koro wadhi warom kodgi wagogi. Mm. There's a woman ma bende na owito ngima ne Homa Bay County kaluwore gi rally ma bende notimore Homa Bay kacho cha. Mm. As a woman leader. Mm. What, what do you say? Ang'o miwacho kanyo?

as young women, let us find, uh, even women, let us find ways of an tim gik moko ma kata kiluonga kuminena an gi chier ni ok abi mm. biro ok abi biro because abo explore other avenues an ng'enyne ok ibi nena kuma koko nitie ok ibi nena kata mana jok manie family na abong'iso ni kiny kik idhi to kifil ni nyaka idhi options gin ga ariyo. For example, gima adwa wacho en ni sani kindiko gate kachacha ni onge donjo ka, to adonjo ka. Dong' in kaka ng'ama odak ka in ming'e gima idhi timona. To ka avoid ok adonjo, dong' I keep myself safe. And I would urge young people to uh, intentionally or even women avoid chaotic. But gima notimo ne rach because iyudo ka jotelo dong' ka gin sawa to jopiny ema thoga. Nyisa lwenjegi kuma japiny jatelo otho to japiny odong'. Koro emomiyo watiende ni onego ma wanyalo avoid wa avoid. Mwanyalo avoid wa avoid because at the end of the day ki- ki- kia iwe nyithindi koro kata mana ja siasa ni ok dhi konyo ni nyithindo. Mm. Gidhi bana biro kanyo mondo gimanygo political uh, mileage mm, eh, eh, komachielo bedo ka women fight against each other kata yudo ka chutho jogo mabende nie siasa gino mabende giwacho eh, media kata giwacho eh, digital platform ok en gino mabende samoro kelo luoro ne joma mine kata wakeini iwacho kata kwachako ni mago bende achiel kuom gima bende samoro you train on women are not fighting each other mm. divergent of opinion mm -hmm. does not mean that I'm fighting you. Ka in ng'ama miyo to you I, I, I have a different opinion. Gitiyo gi, gi, gi, gi, gi, gi dholuo mok ber. Ayenje. Ayenje rach kabisa because mm. iyudo ka ng'ani dwa yanyo ng'ani, ng'ani dwa yanyo ng'ani. To ni magi e jok ma wadwa yiero. Ha? Ing'e ni siasa inyalo tim ma ji ok oyanyore. Nitie josiasa ka Kisumu ka ma osego siasa higni gi te ibo yudo ki yanye ma yanye ma yanye to onge chieng' mobo respond ga yanye but nitie josiasa moko ma feel ga mana ni sema giyenyo no to mano e koro kaka siasa dhi mbele magi gik ma jopiny wapuonjo mondo ong'i ng'ama yenyo kata kapok oyiere ni ng'ama en en olu- always en valgani to seche midwa dhigo kura ntigo ne kura nang'o a lot of political education needs to be done Mhm. then we need to train our leaders to uh, our communities to see these leaders for who they are Sani ok en ndalo moko machon mane wagone ng'ato kura nikech jakom owacho. Mm. Sani osechopo kuma koro jopiny dhigo nino gima gik mosebedo ka timre. Mm. Sani piny opogore. But again we discourage um, uh, technology facilitated gender based violence kumido ka ng'ato dwa intimidate nyawadgi, mm. odwa yanyo nyawadgi. Mago gin intimidations ma ok kony kata matin. Sawa en migawo ma bende koro chako mana gi Kisumu County kende. Dreams. Dreams.
Sawa. Dreams.
Yes. Ma bende koro chako gi eh, Kisumu County kende kato eh, ugeto dhi kuonde mopogore opogore. Mm. Uh, in kaka to bende utiyo ne joma mine bende woman rep ma Kisumu County neno ka bende osetiyo ne yono ma bende dwarore maber kabisa.

kata in kaka ineno ki assess maber kabisa I would not say yes, I would not say no. Mm -hmm. Nitiere grube mosekonyore kokadho kuom programs mag uh, in kaka no.
evaluate nikech ing'e ni understand governance kaka evaluate tij woman rep mm. botiyo gima owinjore ok eh, adhi pod duoki ni ok adhi wacho yes ok adhi wacho no mm. because uh, dreams achiel ni in 2023 nowayudo ngaf mano promote our reusable sanitary towels mm. nitie ng'ikruok e yor ma, yore mag yudogi but i can say ni nitie grube moseyudo kony kokadho kuom program no nitie grube mapok oyudo Mhm. nitie joma ose benefit nitie joma pok obenefit Mhm. koro for me to give a verdict of no or yes mano ok anyal timo because i would not have enough facts to do that but as an organization onge kuma wase collaborate kode

ok ni ok adwa lweny ineno one thing dongoni ng'ene nyaka inyiswa nyisani to bende en e, e, wan kama kare hmm?
Hmm. Kose jogi gi abuse office ni gikawa ka lakini ok gitim gima office dwaro. Ka wadwaro ng'eyo leadership to wabo ng'eyo ang'eya offices gi te. Hmm. To ma gima nyaka wabed piny gi ji to watim atima social audit. Wabedo bebe piny to wang'eyo social audit mokwongo. Every year nitie ga planning mitimo. Koro kidwaro rate gima ng'ato timo, ting'eyo ni ang'o ma nowacho nodhi timo. versus gima otimo ok inyal wuoyo because of rumors or what you think mp mari ma kisumu central to en osetimo maber
mano jat- osiepna Eh, osiepna james eh, an an an pok aneno kumosechwanya eh, but abiro duoki kama mm, every uh, government office mm -hmm. every year gin gi gima giketo e their plans nonego bed ni gitimo mm -hmm. koro kadwa duoko ni ng'ani ok otimo gini ama otimo nyaka bed piny tawacho ni ne giwacho ni gibiro chiwo basari ne ji adi to ne gichiwo ne ji adi ne giwacho ni gibiro gero ndarani to ne gigero koso ok gigero ne giwacho ni gibiro timo ma gi ma be ne gitimo koso ok gitimo gima temo wacho ka ni mm -hmm. as young people nyaka watim gima iluongo ni mm, evidence based mm -hmm. dissemination of information or evidence based advocacy before i pack jatenda moro ni otiyo maber mm -hmm. idhi next dawacho yes next thing mani idhi penja ni otim ang'o ng'ang'o but sema bire studio kae do i have enough uh, evidence to say but one thing i can say is that um, tich ma ng'ato osetimo mokadho ka ema mm. dhi determine gima dhi wuok mbele but uh, as young people mm. before awach ni gavana otiyo kata ok otiyo mm. nyaka obed evidence based Ma, to county mar Kisumu county under gov leadership mar gavana Anyang' Nyong'o noka Kisumu county to chalo nade uh, ng'enyne kwa ng'iyo Kisumu county wang'iyo town mm. Kisumu county ogik kanye Kisumu County duong'. Mm. Idhi korgi penina eh, gine ne Bugoba kucho. Mm. Iduogo mana ka koro county duong'. Mano gima nya wacho. Koro gima nya wacho ni mm. community members wabed piny watim social audit mm -hmm. wati gi scorecards wang'e gik mane onyiswa ni botimnwa every year wan gi adp mm -hmm. to every year wabedo gi sibrok annual development plans wan gi fiscal strategy papers wan gi county budget review and outlook papers wan gi budget estimates wan gi implementation reports kwabet piny mwang'iyo gigo hmm. you can gauge whether eh, erokamano kwatieko atieko mana gi penjo moro kandie uh, ah, 2027 wan kata gi jok ma bende ochung' e position mopogore opogore mm. to in kaka ng'ama bende jatelo you have a very big influence yes ma bende samoro jotelo gi nyalo dwaro ni mondo mi konygi e timo campaign margi mm. ineno ka samoro mana Kisumu kaunti kende mwawuoye mm. ng'ano ma samoro nyalo tero ni Kisumu kaunti maber e ng'wejno mar gavana mano ok adhi duoko
ok adhi duoko napa ne dhi wacho kata one of the women kech i support women leadership an a support women leadership mm. but orondo ni wacho ni osiepni kadong mano babwa o mano babau mm. Ah. ng'ano manyalo tero Kisumu kaunti kama ber mano mm. to mano koro ibo follow wa mana mos ibo neno ka ka andi oko mano gimo kadhi wacho ka
female king iyo chako wacho ka ng'ama jachir kabisa ing'ama wacho pache ma to daki wache pachi ka yawa at, at my position kaka bet kae hey. I'm mandated by my organization to be as nonpartisan as possible but koro kiyuda e ground kaka Yvonne Ogola koro ma wan e chunywa nagi ma koro ground koro was, koro, koro wase discuss organization koro wadonje weche go koro ma governors ma koro nyalo miyo Kisumu County dong maber kabisa. Ineno ni gino gino osebedo ka chando oganda ma jomoko wacho ng'ane jomoko wacho ng'ane. Dong asa person ting'e ing'e ng'ata mar governor ing'e. Ng'ata mar governor ing'e. En ng'a?
Dawe Babwaya.
To dak iwach ne jopiny gi chir. An dak iluong aluonga nyinge ni ng'ane manyalo bedo gavana ma Kisumu maber. Gimomiyo kanya luongo.
Eh, mm. gimomiyo kanya luongo. Mm. Kae antiere as a capacity of the organization. Koro mm. kanyal take any political sides. Mm. But uh, ka bire show kaka Ivon Ogola. Mm. Abo bire show to wabro wacho mago. Okay. Mm.
Uh, wan gi cham ariyo broad based government to kod uh, one term gi two term mm. Mm. an an an an aonge e term moro amora mm -hmm. an gima adwaro mm -hmm. adwaro good governance mm -hmm. adwaro governance ma respect the rule of law mm -hmm. tadwaro youth participation be ma mm. respect rule of law if you come for equity mm -hmm. you must come with clean hands. Clean hands. Yes.
Koro uh, Tend William Ruto kata gima bende samoro nyalo neno koro sirikal madhiene gina gimoro achiel maber ma samoro sirikal ne osetimo en man just one gima ber ma sirikal ma Ruto osetimo hmm.
ka onge wacha ni onge
okay there are some there are some in every department there are some just one ma samoro inyalo pare go chieng' moro gimoro manya parego mm. eh. Don't know anything now. Get come on. Huh? You know, as a as a governance advocate, mm. nje kumaka team analysis nata boy do kote mama ber kabisa. Mm. An gi man go against him ena na gimora chiel. Mm. Ido ka corruption ni malo mm -hmm. but ibo yudo ka nitiere kuonde motiego mm -hmm. adier nitie kuonde mibo yudo ka nitiere lokruok mm -hmm. mano ka koro waweyo emotions nitie kuonde miyudo kata kata, e, mane. Mm. kata mana e health sector mm. nitie kuonde miyudo ka kata king'iyo kaka sani eh, dispensaries wagi tiyo gi kaka nogiti yes nitie ng'ikruok moko nitiere some, some gaps but iboyudo ka nitie gin strengthened mm. giwuok from level achiel to the next but iyudo ka the burden ma pod bedo ne jopiny iyudo ka koro nitiere bedo be malo nitiere anyalo wacho ni nitiere gik motimo mabeyo mok abi mention ka mm -hmm. but as an advocate it, it is contextual mm -hmm. ok anyal uh, miye verdict because antie kuonde moko ma feel ni osetimo maber Eh, economic empowerment aspects moko nitie mosetimo maber nitie kuonde moko mosetimo marach health nitie kuonde mosetiego nitie kuonde mopoko tiego but an come as long as at the end of the uh, cake, uh, uh, icing of the cake mm. an increased rate of corruption and um, chaos and, uh, and violence then kanye makoro problem nabede Mm. kok kamano to dak thuolo ma kinde mago nero kamano maduong' ahinya Mm. Eh, wago mbaka kacha maber kabisa kendo ang'e ni ah, jana machunira gi tv kamoro amora mibi kete kacha ka thuolo ma kinde mago nero kamano maduong' ahinya kuom kete mana chunya gi tv erokamano kuom ote magi mioronwa ka ndi med luwo facebook pages mago chunya gi tv nyis oganda mondo mi oluwa kacha wana tiktok kacha chunya gi tv wana youtube mabende wikikwil mar subscribe e YouTube channel marwa nyakoro mgajwang kapok amiyo ka iwon mondo mi wachni mogik kacha to adagoro kamano bende ne jowa mane tok kamera kacha wan gi nyadendi Jane Okeyo Press wan kacha bende gi nyadendi Maureen Oure kaachiel kod midusa machielo iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuod ofunyu Jerusalem dala maler uh, kaachiel kod be japichwa ma bende wan godo kaluongo ni Felix Omondi kapok watieko to wachni mogik kaeto bende inyalo moso Nyadende ma bende iwuotho godo odiechieng' ma kawuono mondo jopiny ong'e ni kara ok in kendi. Yes, wach mogik adwaro gone uh, AU, EU, African Union, European Union, Youth uh, Voices Lab erokamano kuom uh, miyowa support mar uh, chungi 60 Young Women gi trainings gi kod upcoming trainings To partners wambe mosebedo ka mako badewa kwa tiyo go e program ni, wago nwero kamano. To wamed mentor young women, more young women. Sani endi koka tich ochakore. Mm -hmm. Wa approach election. Sani monego beni koro wachako wuoyo gi youths. Waneno ka gunism idho malo. It's a, a high time we start uh, creating awareness on how can young people meaningfully participate in a non-violent manner and how do we separate um, constitutionalism and the opposite then ere kaka wanyalo bedo kamoro achiel kaka onagi mondo wariwre mondo kik wa shed blood because of political because at the end of the day kura korumo to ngima wadhi mbele to ng'enyne king'iyo lweny jopiny ema hinyore josiasa dong' ka gin sawa to giduogo gimosore koro wang'e ane uru kaka wanya bedo together to moloyo agone dreams redefined erokamano gin magiora ka mondo awuoye wach program no to wadhi mbele gi tich. Agoni mm. erokamano awuotho gi Penina Achieng'. Nyagoba.
En botiye migawo ma ok mar sirikal miluongo ni uh, Yan Kenya. Watiyo kodgi kamoro achiel. Mm. Mm, to gi jo Dreams te Ken Ken aneno kumosa kanyo, uh, Marion Gini, Budget, uh, eh, Rispa gi Watch. Uh, eh, gonu erokamano kuom uh, tuning in and uh, wadhi bedo gi session machielo to discuss mm. more. Ero uru kamano kuom winjowa. Uh, kokamano kurom ga jwanga ka thul makene wago nero kamano maduong' ahinya ka ngerowa ma bende ne wan godo odiechieng' ma kawuono en ni lwedo achiel ok to nyuogo mane tayo chenro en an steve james aka nyakwar nyaronyo wan oritu masani ma en duond onagi